Malamfoɔ no wɔ hɔ o, but nso yɛn asɔfoɔ yi a yɛ bɔ tae, ekita bible sɛ wɔn reka nyame asɛm, ebi kyɛ lotto numbers, ebi kora predict bet, nso wɔn yɛ asɔfoɔ akɛseɛ paa o. Ano na me kyerɛ ɔsɛ, wɔsɛ edua na ba. Eti sɛsi a mpaboa pɛ sɛ me kyerɛ ase sɛ instant miracle ni hɔ. Ɛɛ kwan bi so no, Nyankopɔn no ɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn, na ntaa nsi wɔ yɛɛ pɛn so. Enti na, ano nti na maka kyerɛ wo sɛ, Yesu se, Adeɛ wei ne deɛ, n'ade ba no. Ɛna ebi wɔ hɔnom nso so a, ɛyɛ na yɛ afutu. So, sɛ wowɔ ho bɛtɔ paa, wobɛnya kunu paa, no ma yɛ ntuufoɔ ama woansakyera w'adwene, wonyi kunu. Ebi koraa na wokyee sɛ obi kunu. Woa wonim pefee sɛ, aberante yi a wodi n'akyi yi, oyi obi yere, ɛka sɛ obi kunu.
Asɔfo no nto wɔn bo nkyerɛkyerɛ yɛn. Ezekiel chapter thirty four, Mentoo me bo ase nkenkan ho, na kakra a maka no nti, ɔse, me ne asɔfoɔ no anya ɔham, Awurade Nyankopɔn anom asɛm nie. Ɛfiri sɛ, asɔfoɔ no nyɛɛ nnwankuo no, na mmom wɔn ara no ara na wɔyɛɛ wɔn ho,

Ɛno nti na me matu me ho asi hɔ sɛ deɛ wɔ sɛ yɛbisa, deɛ nɔkorɛ no da, wɔ sɛ yɛde to hɔ. Yɛwɔ ha yi ara o, ɛna yɛn nyinaa yɛnim asɔfoɔ a ɛrekɔ ba. Ɛna asɔfoɔ a ɔde Bible kyerɛkyerɛ yɛn, ɔtena TV so, ɔtena radio so kasa fa Nyame asɛm ho. Yɛkɔ bie ne fridge mu no, na watwitwa nipa akɔ a ɛhye. Ei! Ghana yi ɛkɔ ne yie ni. Yɛwɔ ha yi ara na Captain Smart bɛkaa sɛ yɛtwerɛ no ɛne yɛ kooru ano ɛna ɛredi yɛ hwammɔ. Ah! Yɛwɔ mpanyimfoɔ, yɛwɔ ɔmo a ɔmo nim de, yɛwɔ ɔmo a ɔmo te twerɛ no ase ɛti aseɛ. Sɛbio ɛnyɛ sɔfoɔ biara ne sɔfoɔ. Nti maboa pii me papa, me ne mane nam ane nam, ɛne makyinkyin akyinkyin. Ɛnɛ me wɔ Kumawu Besro, ha ɛna me ne wo redi dwumadie yi. Meboa pii mpanyimfoɔ, me maame nom wɔ ha, me papa nom wɔ ha, Ne bɛdi sɔ ɔmo. Kanea no yɛ te sum mu no, ne yɛ wɔ sum mu, enti sɛ obi yɛ bɔne a onim sɛ yɛka sɛ merefa kosua adeɛ a, ayamhyehyeɛ wom. Yɛse yɛ hum hann no, enti yɛdwan abɛtoa hann no. Na adɛn na yɛdwan bɛtoaa hann no? Amaneɛ ne sum ne awerɛhoɔ na asie. Supɔw ahini yɛn. Adɛn? Ɛyɛ hann no a, anaa yɛn nananom na ɛretua yɛn mfomsoɔ so ka? Di m'akyi, ne yɛne mpanyimfo yi nkɔtwetwe nkwa. Papa, mmoa pa ba ɛba no nyinaa bi nsi. Papa, nneɛma bi ha, na nneɛma bi rekɔ so. Woabɛyɛ Nyame diyifo a wonim de, wosan nim twerɛ no mu no. Papa, hann no a na yɛwɔ mu no, ɛɛ, na yɛwɔ sum mu, ɛnna yɛse yɛaba hann no mu. Na hann yi a yɛbaa mu yi, seesei awudie adɔɔso. Seesei nnipa nsuro bɔne. Sɛbi o, yɛwɔ ha yi ananaano. Yɛtee sɛ obi akɔkyɛ pemfoɔ atwa ne ti asan ayi apolammoɔ no a ɛhyɛ ne yam no atwa ne nan. Ɛhan no mu nsɛnkyerɛnne no bi no no anaa? Anaasɛ yɛtenaa sum mu no a na yɛwɔ sum mu sɛ biribi si a obi fa kosua no hyena pa na nnipa ho toto no, ɛno na ɛyɛ? Ɛɛ, kakra a mɛtumi aka ne sɛ. Wokae Bible no a, wɔaka asɛm bi wɔ Timoteo nwoma no a ɛtɔ so mmienu, ti mmiɛnsa no nkyekyɛmu a ɛyɛ baako ɛrekɔ no. Ɛyɛ nkɔmhyɛ a yɛn Awurade Yesu Kristo nam ne nkoa adiyifoɔ so de hyɛ de to hɔ sɛ ebire bi bɛdu a nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ. Nnipa bɛyɛ sikapɛfoɔ. Nnipa bɛyɛ aduhurupɛfoɔ. Enti ɛrekame ayɛ sɛ ɛnnɛ wiase no redi adaneadane no, sɛdeɛ kane no wodii kan kaeɛ no, na yɛte sum mu, na ɛnnɛ yɛaba abɛhunu hann no. Esum mu no asan aba abɛwura hann no mu, ɛfiri sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a aba mu a na Yesu Kristo asɛm a ɔkaeɛ no, na antumi amma mu.
Enti etwa sɛ ɛyɛ saa.
Enti ɛsɛ sɛ ɛba saa. Kwan bi so no, mɛka no saa, sɛ ɛsɛ sɛ ɛba saa. Ɛkyerɛ sɛ, sɛdeɛ Timoteo no kaeɛ no, ɔse sɛ mmerɛ no rekɔ awie nti, kwan a nnipa no bɛfa so bɛnya sika no, ɔmfa ho sɛ wɔtwa wo ti na wɔde regye sika. Ɔno deɛ ɔdaa sɛ wɔtwa wo ti na wɔanya sika no yɛ hoahoa no, ɛfiri sɛ waka no saa. Ɔse nnipa bɛyɛ ahohoahoafoɔ. Ahohoahoa no ne dɛn? Sɛ manya sika, car yi si hɔ yi, na car yi yɛ me dea, anaa fie wei yɛ me dea, na yɛbɔ me din, Ee, Agya Mike no fie yi ni. Na mmom, kwan a mefaa so a, anaa mɛfa so a mede benya sika de asi fie no deɛ, ɛno deɛ menhwehwɛ no saa. Ɛna mennim kwan a wo nso wofaa so a wonyaa wo car no. Enti me mehuu sɛ woretew car no mu no,

Enu no ɔni han no mu. Ɔwɔ han no mu. Eti esi sɛ na ɔno ɔwɔ han no mu. Otumi di saa owura asɛm. Na ɛbɛyɛ dɛ nea ehunu sɛ ɔwɔ han mu anaasɛ osum mu. Deɛ bɛ ɛkyerɛ, Bible no aka kyerɛ sɛ ɛwɔ Mateo sɛmpa no ɔse edua no aba na yɛde hunu dua ko a dua no yɛ. Mango yi si hɔ yi ɛntumi nkɔ so kube ma no nyɛ yie. Na mmom ne nneyɛɛ no, wokɔɔeɛ na asɔfo no ka kyerɛ wo sɛ watwam. Wo haw a ɛda wo so fa bra na wɔatwam wɔayi afiri wo so no, hu sɛ Awurade no ka kyerɛɛ yɛ sɛ, Saa adeɛ wei no ade baa no deɛ, gye sɛ mpaebɔ ne mmuadadie, gye sɛ Nyankopɔn asɛm tie. Na sɔfo no se, wɔgyina hɔ nom, ɔbɛma ɔma ne nsa so a, nnipa a ɛwɔ asɔredam nyinaa tumi twa hwɛ. Ɔpagya ne nsa a, obi a ɔrepɛ awoɔ, ebi koraa na wakɔyi nyinsɛn agu, a na wɔnya ba. Ɔbaeɛ, sɔfo sɛ ɔmmra. Wɔn deɛ tatahwe, wɔbɛduru hɔnom a, deɛ ɔkɔ de ba no, ebi reyɛ ama no. Enti yɛhunu sɛ esum no mmom no rewura hann mu. Enti papa, esum no rewura hann mu no, ɛdɛn na mo a mohunu sɛ moyɛ hann mmakan no, dɛn na moyɛ afa saa esum no ho? Ɛno nti na Yesu Kristo kaa no wɔ Mateo Sɛmpa, ɔse, Monkɔ wiase afanan nyinaa na monkɔka asɛmpa nkyerɛ. Deɛ ɔbɛgye adi no, mommɔ no asu na monkyerɛkyerɛ. Wanka sɛ, Yɛnkɔ wiase na yɛnkɔ nkɔyɛ nsɛnkyerɛnne. Ɔkra no a ɛtew mu no, ɛno na daakye ɛbɛkɔ akobu akonta wɔ Onyankopɔn anim. Enti Yesu no huu pefee sɛ ɔkra no ho hia kyɛn honam so deɛ no. Enti ɔse yɛnkɔ wiase afanan nyinaa na yɛnkɔka asɛmpa nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa na deɛ ɔbɛgye adi no, yɛnkyerɛkyerɛ no. Ɛnnɛ nso, yɛkɔwura asɔredɛm a, yɛnkyerɛkyerɛ saa? Ɛyɛ yiedie ne nkɔsoɔ Bra na memmɔ mpaeɛ mma na nyɛ kuu Bra na memmɔ mpaeɛ mma na kɔ aburokyire Bra na memmɔ mpaeɛ mma na Sɛ nnipa no korɔ te bɔne mu a na wɔse wɔkɔ pɛ ekuu Wɔne ekuɔ no obi wɔ hɔ a na ɔwɔ kuu Nanso na ɔsaa wɔ garden Sɛdeɛ yɛadi ka aka no wɔse wowɔ afuo koraa a ɔsaa wɔ garden Ɛwɔ sɛ asɔfo no yɛde Nyankopɔn asɛm kyerɛkyerɛ sɛ Awurade se ɔkyiri bɔne Ɔmpɛ bɔne na bɔnefoɔ nso ne ne ntena Enti wokae Yohane asɛmpa eti nkron nkyɛmu aduasa baako a Wɔse yɛnim sɛ Awurade nti wɔ debɔneyɛni na sɛ obi fɛre Awurade ne osuro Awurade ne wɔyɛ de Nyankopɔn pɛ a, saa afɔɔ no na Awurade sɛ otie wɔ ho. Ana yɛkɔduru asɔredɛm wɔ nsɛnkyerɛnee nti? Yɛnkyerɛkyerɛ. Ɛma me me a me meba masɔfo no abɔ mpaeɛ ama me na ɛkyerɛ me hann no, wɔmfa nkyerɛ me sɛ kwan bɛn na menam so, ɛyɛ ne correction, sika a obenya. Ɛna ɔno deɛ sɔfo no wɔhwehwɛ. Enti sɛ mekɔdi awuo, mekɔtwa obi te sɛdeɛ wadi kan aka sɛ yɛakɔhu sɛ obi nam hyɛ fridge mu. Adeɛ kye na yɛbɔ afɔreɛ a, saa nipa no ara, ɔba bɛgyina hɔ nom, ɔba bɛbɔ afɔreɛ, ɔbɛyi sika kɛseɛ. Enti ɔno mmom na yɛbɛto nsa frɛ no, me, yɛnto nsa mfrɛ no. Ebi nso a na me na meyɛ crane, Enti, ɛkɔduu baabi a Yesu kɔ asɔredan mu a na wɔreto kɔrɛhyen no, wohu sɛ ɔfaa mu ara hwɛe, ɛnna maame kunani bi de ne sika kɔtoo mu. Sɛ Yesu yɛ mfa nsɛ na ɔnim sɛ maame no yɛ kunani, ɛfiri sɛ waba abɛpue nnipa no so. Enti ɔde sika no too kɔrɛhyen bowl no mu no, ɛnna ɔkɔyii sika no na ɔse, Mo a mowɔ ha no nyinaa, deɛ moanya ma no abu soɔ, ɛnna Wɔde aba abɛto mu. Na maame deɛ, deɛ wɔwɔ nyinaa ni. Na ɛnyɛ deɛ na wɔwɔ no ho asɛm na na ɔreka, na mmom kwan a wɔfaa so a wɔnyaa sika kɛseɛ de abɛto mu a yɛrehoahoa no ho asɛm na na Yesu Kristo reka, ɛfiri sɛ na Yesu na ɔkasa wɔ abɛbuo. Okay, Papa, mo, wɔaka abɛbuo mu asɛm no, Bible no kasa wɔ abɛbuo mu. Woahu sɛ, yɛwɔ, mennim quotation no, but. Ɛmu asɛm no ɔse ɛɛ Nyame nhyira na ma nipa yɛ defoɔ, ɔbrɛ adwuma mfa bi nka ho. Saa asɛm no ɛna me nano me sua bible no kɔ anim ara na me kɔ tew sɛ ɔse ɔnhyira no ɛma ayɛ defoɔ no na ɔma mu wɔ nhyira soɛ ɔgyeɛ ɛno san wɔ bible korɔ no mu. Ɛna ɔmaa yɛsan te aseɛ sɛ, deɛ wobɛyɛ adwuma anya no, ɛna abɛma ohiani bi bi. But seesei no, yɛ yɛfa Nyame nsɛm nhyira no, ɛna ɛma nnipa yɛ ɔdefoɔ no nkoa, nti yɛmpa adwuma. Fiti Dwoda kɔsi eh, Fieda, anaa Dwoda kɔsi Kwasieda, yɛte hyiadan mu nkoa. Sɛ me, mede me ho bɛyɛ example de akyerɛ wo. Meyɛ electrician. Mekɔsua adwuma, me wɔ me nkwadaa a mekyerɛ wɔn adwuma. Ana manni kan manyɛ introduction ankyerɛ wo sɛ asɔre a mekɔ? Wohwɛ m'atade a ɛhyɛ me yi deɛ, ɛyɛ sɛ me ne no da kɔkɔɔ, mekɔ didi, through fit. Ana makɔsua adwuma, mewɔ me nkwadaa a mekyerɛ wɔn adwuma. Ana wonim sɛ yɛyɛ asɔre no, honhom wɔ mu. Sɛ wogye di? Megye tom saa. Ana nkɔmhyɛ baa sɛ Yehowa Nyankopɔn se, Adwuma a me me ɛyɛ honam so deɛ na mekɔsuaeɛ no, mennyae na menyɛ no adwuma. Enti mereka wɔfrɛ ho asɛm. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔnom a na Nyankopɔn na ɛfrɛɛ no. Yɛwɔ bi wɔ hɔnom a na ɔno ara na ɛfrɛɛ ne ho. Me, ɛberɛ a Diyifoɔ a ɔdii kan hyɛɛ me nkɔm sɛ Awurade se mennyaa m'adwuma na memmra mmɛyɛ Nyamedwuma no, mekaa deɛ ɔti aeɛ, question a wɔbisa no, mekaa no wɔ m'adwene mu. Sɛ Awurade se nsan nyɛ adwuma no, ɛnhia me n'adidie. Na me mensɔre na menkɔtena asɔredɛm nkɔbɔ mpaeɛ. Na kwan bɛn na mɛfa so a mɛhwɛ me yere ne me mma? Mɛdan m'adidi, sɛdeɛ na dza ano ara bi na me nso mɛkɔ akɔtena soro dɛm akɔ akɔyɛ. Nti mekaa no m'adwene mu sɛ diyifoɔ no, ɔnnim deɛ ɔreka, Awurade mfa me bɔne nkyɛ me sɛ mekaa saa asɛm no. Awurade Nyankopɔn pɛɛ sɛ ɔma mehunu sɛ deɛ diyifoɔ no a ɔdii kan bɛkaeɛ no, ɛyɛ nokorɛ nti, wɔse na Awurade asɛm baeɛ no, ɛbaa mu ma ɛyɛɛ nokorɛ no, ɛma yɛhunu sɛ diyifoɔ no asɛm a ɔkaeɛ no firi Nyankopɔn. Mmom ara na difoɔ foforɔ san bɛfrɛɛ me bɛkaa asɛm korɔ no, ɔno yɛkɔɔ mpaebɔ wɔ abotan so, Moab abotan so. Difoɔ a na menim no, ɛyɛ dee nnwuma ara na ɔbɛsuu me na ɔse, Yehowa se, Aberanteɛ yi, wɔde adwuma bi ahyɛ ne nsa, so ɔnyɛ na ɔmpɛ sɛ ɔnyɛ? Na Awurade se menka nkyerɛ no sɛ, sɛ ɔse ɔnyɛ a, wɔbɛsrɛ no adi. Na n'adwuma no nyina ara ne sɛ ɔnyɛ nyamedwuma, ɔnyɛ akraboɔ adwuma, na wammɔ no amma sɛ ɔmmra mmɛyɛ honam so adwuma. Enti mekɔɔ fie no, mekɔdwenee ho mmienu mmienu. Mamfa anyɛ asɛm, ɛnna ɛtoaa so, enti toaa so ara kɔɔ bɛyɛ sɛ adiyɛ no baa bɛyɛ mprɛnsia. Enti mehuu sɛ ɛsɛ sɛ metie Nyankopɔn mmom kyɛn nnipa. Ɛnna megyaee me pɛ so adwuma no na mesateeɛ. Na wei a mereka no nyinaa nso, mewɔ me nkwadaa wɔ hɔ a, sɛ obi ma me adwuma a, Anaa wɔn a me ne wɔn yɛ mpaebɔ no, obi ba a, na mayɛ introduction akyerɛ no sɛ me, ɛno aba a wobɛto ma ha, ɔkyena ɔba a wobɛsan abɛto ma ha. Ɛno nkyerɛ sɛ mempɛ adwuma. Mewɔ nkwadaa a mekyerɛ wɔn adwuma. Enti sɛ me electrician, nti sɛ wonya adwuma bi a, mesrɛ wo ara sɛ me mebɔ mpaeɛ ama wɔ honhom. Nti honam so deɛ no nso sɛ wo nso so nya bi a na de aboa me sɛdeɛ ɔkyena me nso menya bi, me nsa bɛkɔ m'ano na manya bi de ahwɛ me yere ne me mma. Enti. Deɛ wo bisa no me tumi akyerɛ wo. Okay papa ei, nti bible school wohu sɛ wo deɛ no adiyifoɔ ɛnam nkɔmhyɛ so na ɛbaa mprɛ nsia ansa na wo nso mu na yɛ a yɛkɔ bible school ɛkɔkɔ gye nteteɛ ɛma bible no yɛkyerɛ yɛn sɛ wokɔ abɔnten hɔ no kɔka ha kɔka ha. Ɛnti wo kaa garantiafoɔ no a me mmoa no nsi ɛti baako sɛ bible wɔ yɛn nkyɛn ha nom a ɛna ɛbrɛ wɔ mu a anka ɛbɛka kyɛ wɔ se pɔɔra ɛmfiri nipa. na ɛnyɛ nnipa bi nkyɛn na ɔnyaa ne nteteeɛ firiiɛ, na mmom ɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo ahoyie mu. Ɔne Agya Onyankopɔn ahoyie a ɔyi de kyerɛɛ Paul. So Paul, yɛmfa no sɛ na ɔyɛ nwoma no muni? Wohu sɛ na ɔtaa Yesu Kristo ne Agya Onyankopɔn. Ɔtumi kɔgye permission. Sɛ anka yɛgyina ha yi a yɛreyɛ asɔre yi, Wɔtumi kɔgye tumi firi abaa mu sɛ, Nnipa bi reka Nyame asɛm wɔ ha nti, momma me kwan na menkɔkum wɔn. Ɛnna ɛkɔduru baabi a, wɔrekɔ akɔkum nnipa. Ɛnna Awurade Yesu Kristo nam n'ahome mu daa ne ho adi de kyerɛɛ Paul awia ketee wɔ Damasko square mu. Enti Paul huiɛ no, anaa afenumufɔnkɔ no a wɔte ne so no, wɔfirii ne so tehwee. Ɛnna ɔtee nne, Saul, Saul, saa tam no yɛ frɛ no Saul. Ɛnna ɔsɛ, Ɛyɛ wo hwan, Awura? Ɛnna ɔsɛ, Me, ɛyɛ me Yesu Kristo a wotaa no. Ɔsɛ, Menyɛ dɛn? Ɔsɛ, Kɔ, papa bi wɔ ha, sɔfo bi wɔ ha, yɛfrɛ no Ananias. Kɔ na kɔka ne bɔne na ɔmmɔ asu, na wɔnkyerɛkyerɛ. Nti Paul gye dii yɛ no, ɔno nti na ɛbɔɔ Paul mmara no sɛ, Paul ammɛn ntɛm nanso ɔsena adi. Ɛha sɛ ɛno na ɔtaa Yesu Kristo. Akyiri yi no, ɔba bɛyɛɛ gyidini. Enti koduu baabi, Paul no a na wokunkum nnipa no, wogyinaa hɔ kaa sɛ, Yɛn, yɛnhwɛ no na yensua no sɛnea ɔno no hwɛɛ Kristo suae no, efisɛ Kristo no, na bɔne nni ne mu. Enti sɛ obi ba bɛyɛ gyidini anaa ɔsɔfo a, ɛsɛ sɛ woda adi wɔ w'abrabɔ mu, wo nneyɛe mu, wo kasa mu, wo biribiara mu ma nnipa nyinaa hu, sɛ wɔbɛte anaa wɔbɛkae a, wɔahu sɛ midii kan kaa sɛ wɔse Mateo no kaa sɛ, Dua no aba na ɛma yehu dua ko a dua no yɛ. Enti Paul. Gye a wɔgye diiɛ no, Ahase hu sɛ na wɔkɔ asuafoɔ no nkyɛn a na wɔsuro, firi sɛ na wɔnnya nhunuu ne tirim papa. Nanso wɔbɛn no kakra a anaa wɔbɛn asuafoɔ no a, na esu ne ban no a na wɔwɔ mu no wɔsesaeɛ no, ɛmaa wɔn nyinaa afei deɛ na obiara tumi twe bɛn Paul. Nti wɔduruu baabi a na Paul tumi ka dwensakyera asɛm sa kyerɛ nnipa bɛyɛ sɛ mpem mmiɛnsa da koro. Na ɛdeɛn nti da? Firi sɛ wɔse, Me, mo, sɛdeɛ mohunu me no, saa ara na mehunuu Yesu Kristo. Me, sɛdeɛ mehuu Yesu no, deɛ ɛwɔ Yesu mu no, ebi aba me mu. Ɛfiri sɛ wɔse, sɛ obi ba bɛyɛ gyidini a, na waba abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ, na nneɛma dadaa no nyinaa atwam. Biribiara yɛ foforɔ. Korintofo nwoma a ɛdi kan, ti enum nkyɛmu du nson no na ɔka saa asɛm wei si nso so wɔ hɔ. Ɛno nti, yɛreba abɛyɛ Kristofo anaa yɛyɛ asɔfo yi, sɛ yɛn nneyɛɛ no bɛda adi a, ɛgyina yɛn ankasa yɛn so. Enti seesei a woyɛ ɔbaa, ɔbaa kɔkɔɔ kamakama fɛfɛɛfɛ yi a, agya, me, mahu a,

boa sɛ sɛ saa na ɔmo ka kyerɛ yɛn no wotu ase dua n'aba nkɔpem sɛ wobɛhunu sɛ aba wei mfiri awurade no ɔsɛ bia na wo ho akɔdi mu
ɛno na na meka garantiafoɔ no ti baako ne nkyekyɛ mu a ɛyɛ baako kɔpem du nti sɛ Galatians chapter 1 verse 1 to 10 anaa to 11 ɔhu sɛ saa bible school no ɛbaayɛ no ɛno na ɛresesɛ nyamesom Efisɛ yɛasua Bible no ato asiane sɛ yɛse Bible no kora fa baabi a ɛwɔ hɔ a yɛatwam, te sɛ deɛ obi rewake lotto nɔmba. Old Testament.
Yes.
Ɛnso yɛnhwɛ sɛ, sɛ asɔfoɔ no pɛ sika a, wɔpɛ sika gye afiri asɔremma no ho a, ɛhwan na anom kɔtu no nsa? Old Testament.
Na nyɛ hɔ na wɔkorɔ no ara nso na wɔn se yɛatwam no, ntosoɔ dudu, nyɛ hɔ na eyi firi. Ɛno nti na wɔse Paul nkyerɛkyerɛ a wɔnyae, wɔse, Me deɛ mannya amfiri nnipa nkyɛn, Firi sɛ ɛnyɛ nnipa nkyɛn na megyee no, na mmom megye firii yɛn Awurade Yesu Kristo ne Agya Onyankopɔn nkyɛn. Enti Paul gyina hɔ na ɔka asɛm no a ɛyɛ Honhom no na ɛde asɛm no ma no, na wakyerɛkyerɛ. Ɔka no sɛ Nyankopɔn asɛm. Ɔnka ne nnipa dwen, ne deɛ wakɔ akɔsua, ne deɛ wakɔ akɔgye ntetee afiri nnipa nkyɛn. Enti ɔka asɛm bi wɔ Ephesians chapter uh, eh, 6 verse 1 to 4 no. Yɛ a na yɛn papanom ne yɛn maamenom taa yɛ saa kasa no sisi yɛ. Mmaa montie mo awofo asɛm wɔ Awurade mu na wei na ɛtene. Na wei ne bɔhyɛ asɛm a nkwa wɔ mu. So ɔno waka no saa? Wokɔ verse 4 no a, wɔse, Agyanom, yɛ a monnhyɛ mo mma no mu abufuo. Wohu sɛ hɔ nso yɛ a wɔntaa mfa hɔnom so nkyerɛkyerɛ. Ne da biara yɛ yɛmfa ne die no ma mo. So ho, bu w'agya ne wo na anaa di wɔn wo nkwa no awa. Na mmom deɛ expose w'agya no nso so deɛ, agya nso mfa nkyerɛ yɛn. Me ne wo te hɔ yi, me ba no, na woayɛ biribi na wɔ sɛ nka mebɔ m'ani kyerɛ wo anaa mede wo hyɛ kɔkoam baabi na metu wo fo ka no wɔ nyansakasa mu no, me de nipa mu a na madwoodwoo. Enti wosusu sɛ ɔkyena sɛ wosan akɔyɛ biribi na me, meka wo sɛ me, mebue m'ano a sɛn na mɛka kyerɛ me? Wonka bi nkyerɛ me? Wo bo afu me? So, na mmom ka mede ha no nso de kyerɛkyerɛɛ sɛ agyanom nso so wɔ asɛdeɛ bi a ɛsɛ sɛ wɔn yɛ a, anka agya no hunu n'asɛdeɛ no, na ɔba nso so hunu n'asɛdeɛ no. Obi ate ne lem, obi ntra nka obi deɛm, nti obuo ne anidie no ɛbɛba mu. Nti saa ara na nɛ nyamesom no akɔ akɔyɛ, obiara ɔyɛ adwuma no, ɔnɛ ɔkɔ sukuu no wie na wɔanyɛ adwuma anyɛ a, mo ɔkɔ sukuu no wie na mm. wɔnyɛ adwuma adwuma anyɛ a na wɔde afa asɔrɔ fie, ɛti sɛ sɛ ɔbaa kɔkɔɔ, wotumi sɛ wopɛ kunu. Enti woduu ha ara, meyɛ diyifo yi, meyɛ diyifo yi. Wopue seesei ara, ne ɛno ara sɛ ɔbaa kɔkɔɔ yi a watoa me mpaebɔ bea deɛ, ɔsɛ sɛ ɔpɛ kunu. Enti obiara a ɔpɛ kunu biara, nnɛ nkɔmhyɛ aba sɛ obiara bɛnya kunu. Ɛyɛ deɛ, amen, amen, amen. Adeɛ no a woyɛ a nti ama wo abrabɔ no, barima no ba abɛka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ wo a, wontumi. Wɔkɔ a wɔnsan aba bio no deɛ, sɔfo no mfa nkyerɛkyerɛ. Okay.
Papa, wo bisaa sɛ, wo kaa asɛm bi sɛ Old Testament no yɛ fam, nso sɛ yɛ pɛ sika a, ɛhɔ ɛne ɛkɔ fam. Ntotosoɔ du no, ɛyɛ sɛ yɛ tua anaa ɛnyɛ? Ɛɛ, Nyankopɔn asɛm no, yɛ ntumi nyi mfiri mu da. Sɛdeɛ me madi kan aka kyerɛ wo sɛ, baabi nipa bi a condemn no. So ho? Yɛ yi firi mu ɛnyɛ yie kyerɛ sɛ. Wɔse, Ɛsoro ne asaase wei nya ntwaam a, twerɛdeɛ baako pɛ koraa ni wɔbɛfiri Nyankopɔn asɛm mu afiri atɔ. Ɛyɛ Awurade anom asɛm. Enti ɛsɛ sɛ yɛtua ntotosoɔ dudu. Na mmom kwan no a yɛfa so a yɛde gye ntotosoɔ dudu no, me deɛ me me to me ani hunu sɛ ɛntwa yie papa. Ɛfiri sɛ. Wobɛkɔ na yɛayɛ kaade bi de ama wɔn. So ahu? Enti wɔse deɛ me mɛnya asim yie na memfa mu nkron, menkyɛ mu du, me mentu nkron, Awurade, wɔmpa sisi o, na memfa baako nkɔ adekoradan fie. Adekoradan no, asɔfofie. Ɛyɛ asɔfoɔ sika a ɛsɛ sɛ wɔgye. Enti sɛ hɔhoɔ bi ba a, ɛno na asɔfoɔ no de som hɔhoɔ. Ɛno deɛ, enti ntotosoɔ du du no, Sɛ ɛkwan a nnɛ yɛfa so yi ntotosoɔ dudu no, yɛn asɔremma no yɛyi ntotosoɔ dudu deɛ, yɛn yɛnni ho afobuo sɛ asɔfoɔ no a wɔgye no. Ɛfiri sɛ, adɛn nti na mereka saa? Yɛde krataa to so sɛ, ntotosoɔ dudu, ka deɛ me mayɛ adwuma nya, ɛmfa no sɛ magye thousand, enti mekyɛ mu a, me, ɛwɔ sɛ mefa nine hundred, na mede hundred nso kɔ Awurade fie. Na saa hundred a mede rekɔ Awurade fie yi na yɛama me book. Enti sɛ nnɛ, ebia menyɛ bosome adwuma, mekɔtɔn me bɔɔdeɛ bi na menya sika yi, enti sɛ ɔkyena mekɔnya na deɛ ɛboro saa a, sika no nso mede kɔ he? Wo nso wama me book, enti watwa ma me o. Watwa ma wo. So, enti sɛ bosome wei no sɛ me anaa na awotwe me antua a, wo sɛ book no yɛasensan lie wɔ mu. Enti January, February, hwan hwane, so. Enti sɛ me antua January a, ɛkyerɛ sɛ mede ka January nkotua ayi a yɛka nsɛ February ɛnti adi nti na January man tua ɛka da hɔ na nka ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ akoma mu adeɛ a yɛwɔ to adaka asi hɔ nti obi nhunu deɛ obi de kɔto mu sɛ mepakyɛ wɔwɔ te dɛ meka no nti me meduru hɔ deɛ menyaeɛ no meyi yɛ a medu afama ayɛ to adaka medu ano yɛ atum ahwehwɛ anim adeɛ bi ama mu So sɛs me pakyɛw deɛ meka no wate ase ɛhɛn nti kwan no a yɛfa so yie no anaa asɔfo no kyerɛkyerɛ no yɛ yie no wɔn nkyerɛkyerɛ so pa. Nokwaɛ yi, asɔre ba bi bɛtumi ayare. Ɔyare dadaa mu, ebia wanyɛ adwuma afe mu no nyinaa, na Nyame amfa saa amma na ɔwu a, Asaefoɔ tumi ka sɛ, Woatua ntotosoɔ du no, enti ɔde ka, enti ne yɛnsuaa anaa? Ɛɛ, deɛ wokae no ara no na yɛsua ho adeɛ wɔ mpaebɔ bea. Ebi na meka sɛ, kwan no a, ka ntotosoɔ du du no deɛ asɛm nni ho, Onyankopɔn anom asɛm. Enti me megyina a, merentumi nkɔndɛm Nyankopɔn asɛm baako firi sɛ wɔaka no wɔ Isaiah thirty verse six. Wɔse, Ɛmfa biribi nka Nyankopɔn asɛm ho na wɔahunu sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ. Ana enyi bi nsuso mfiri mu? Na wɔammua hɛn ammua anifua. Ntsi nsuso dudu no de wɔde maa sɛ ɛntsena asɔrfi. Wɔde maa Lewi. Wohu sɛ Jacob na ne mba no, nna wɔyɛ dumienu. Maame kyerɛw mu yie. Ntsi Jacob mma dumienu no, ana Nyankopɔn eyii ne ba Lewi Lewi no yɛ nnipa o. Ɛna Nyankopɔn nso ma yi Lewi ne n'asefoɔ sɛ asɔfo kuo. Enti Ruben, ɛɛ Joseph ne hwan hwan no ɛka nsɛn so. Wɔn deɛ nti ɔmaa kwan ma Jacob no kyekyɛɛ nsaase maa wɔn. Nsaase no wɔgye firi ɛɛ Palest ɛɛ ɛɛ Palestinians no nsam no so ho. Ɛsɛ Makyɛ asase wesee no de ama mo, na mmom Lewi deɛ, ma no, momma no asase no bi, na ɔno deɛ, ɔnnyina hɔ sɛ me sɔfo. Enti wo adeɛ no a worebɛkɔ akɔyɛ no, sɛ woduaa kube a na ate kube no na wokɔtɔn na sika no a ɛbɛba wo nsam no, ɛso na wɔse yi mu ntotosoɔ du du. Mepakyɛw, ntotosoɔ, asɛn na mekyerɛw no o. Enti wokɔtɔn kube no, wonyaa thousand, na woafa nine hundred, na ade hundred, na ade kɔ Lewi.

Esiane sɛ obi ɔfa ɔhwɛ adwuma a na wafa adwuma papa. Ɛnneɛ sesei no ɛno nti na esei no deɛ Nyame mfrɛ no koraa no ɔkɔ so afrɛ no no. Ɔna na mekyerɛ wo sɛ nnɛ ahokyerɛ no a aba no nti deɛ Nyankopɔn mfrɛ no no na ɔkɔ so, sɛ ɔkɔ sukuu no wie na osusu sɛ onya adwuma anyɛ a na ɔde afa hɔ, na meka biribi kyerɛ wo sɛ ɔhoɔfɛ yi, ɔbaa kɔkɔɔ, wotie yi aa sɛ wopɛ adwuma yɛ anaa wopɛ kunu, ɛnti woba a. Deɛ ɛnsɛ sɛ meka kyerɛ wo koraa na mereka kyerɛ wo, afei deɛ ɛnsɛ sɛ wo yɛ no. Enti ɛno woka ho? Ɛna sesei no, esum no a woka sɛ yɛdwane firi sum mu no, wosusu sɛ sum mma no bi nso adane asɔfo anaa? Aane, sɛ Bible no adi kan ka kyerɛ yɛn sɛ pataku no bɛyɛ wɔn ho te sɛ nguanten no. Ɛno nti na ɔkaa sɛ, Yɛ a yɛnsɔ ahɔho no nyinaa hwɛ, na deɛ ɛyɛ papa no, yɛnni akyire. Enti wobisaa me kɔhyɛn sɛ, Na ɛbɛyɛ dɛn na wɔahunu? Sɛ wei na ɛyɛ papa a ɛsɛ sɛ medi akyire, ɛnna mekyerɛw sɛ, Matthew no se, Ɛɛ, dua no aba na ebi hunu biako a dua no ayi. Enti na woreba me nkyɛn no, na wunnim sɛdeɛ mesi teɛ. Woate sɛ papa bi yɛ mpaebɔ wɔ ha. O, ɔyɛ tatahwe, sɛdeɛ a na wɔka no, menyɛ tatahwe. Onyankopɔn amfa amfiri soro amfa amma me a menni ho ahoɔden na tumi no ayɛ me dea. Enti wobaaeɛ no, na magyina Onyankopɔn asɛm so, na mede atu wo fo. Sɛ ababaawa a. Ɔsɔre a, ɔntsena ase, ase kataa ho na siw aketeesia, na ase ɔntsena ase nkataa ho nsiw, na ɔse na etwa mu a na ɔama ne kwadwo toɔ ho. Na wose wo wo saa aba me abɔ mpaeɛ ama wo, Nyankopɔn no ɔntie abɔnefoɔ mpaebɔ. Nti wɔse yɛde Nyankopɔn asɛm kasa kyerɛ wɔn na woyi wo ho wɔ wɔn bɔne mu. Otumfo ne yɛkyerɛkyerɛ wo na wotie a, ne yɛbɔ mpaeɛ ma wo a, ɛno na wofiri ha kɔ a na Nyankopɔn bue kwan ma no wɔ Nico. Okay papa. Nti me nte se yɛ mmabunu no mu. Nti sɛ mmabunu no aba no, mɛka ne sɛ sesɛ nipa kum no abɛyɛ adeɛ a first na nka nipa suro akokɔ koraa nipa ekum koraa no a ɔwɔ ayamhyehyeɛ. Ɛso nnɛ mmabunu no wosusu sɛ adwuma a ɛnni man no mu no Ɛne sɛ nipa no bɛwie sukuu, ɔnnya baabiara nkɔ. Nanso yɛn mpanyimfoɔ a yɛne wɔn te man no mu no, wɔasoa wɔn mma nyinaa agu abusuafie. Ebi rekɔ sukuu, ne yɛde bi retwa yɛn mmoa. Ɔwiee sukuu fie da, ne bena da, ɔnyaa adwuma yɛeɛ. Papa susu sɛ ɛno nso ka ho na ama seesei nipa kuw no adɔɔso no anaa? Ɛɛ.
Ɛte sɛ yɛkɔ asɔre yi, sɔfo biara nni hɔ a ɔbɛgyina hɔ aka akyerɛ wo sɛ, Maame a ware mmarima mmienu, Sɔfo biara nni hɔ na wɔbɛkyerɛkyerɛ saa. Ɛyɛ nnipa su. Na masan adi kan aka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ nso so. Awiei bere no. Nti etwa sɛ ɛba.
Nyankopɔn pɛ ne deɛ, borɔnsam nso pɛ ne deɛ. Nti etwa sɛ nnipakum no dɔɔso. Nti nnipakum no, madi kan akyerɛ wo sɛ ɛyɛ nnipa su. Wonkɔsɔre mma sɔfo nka nkyerɛ wo sɛ kɔkɔtwa twene. Sɛdeɛ meka no, wate aseɛ? Sɔfo no ɔnka nkyerɛ wo sɛ kɔtwi obi ti, anaa kɔkɔto obi botom, anaa kɔbata obi kɔn ho da. Ɔnka nkyerɛ wo.
Ebi a But ɔbaa wo na wo. indirect no, But ebi ka.
indirect no, sɔfo no nso kyerɛkyerɛ. Enti woba asɔre a, w'ataadeɛ a ɛsɔ wɔ ha yi, So nti wode ba sɔfo wɔahu sɛ w'atade no wode wo ara a wofaa w'atade hyɛɛ no wode woanhu koraa sɛ atade no retua nti wobɛwura asɔre dɛm hɔ so nti sɔfo no wɔahu nkyɛkyɛ bɛ na ɔde maa wo yɛnka nyankopɔn asɛm no saa na mmom wo sika no a wode brɛ me me sɔfo no anaa diifo no medeɛ magye de na no na hia me o Ɛno nti, me mahunu sɛ akoa bi ne no rekɔ sukuu wieeɛ, na wɔnenam ha nom a wɔnni adwuma, anaa na ɔde ne ho kɔwura asɔfodwuma mu. Mese wɔasiri pie wɔ Dakar mu, enti kwan a me nso mɛfa so a mɛfrɛ me ho no, me ara mɛfrɛ me ho ayɛ me ho odiyifoɔ. Ɛna wokɔwura mu a, Na abɔ mpaeɛ na asɔre mma ma mehwɛ ɛnɛ mehwɛ mo mu bi na yɛ ɔsɔfo papa bi wɔ hɔ ana yɛne yɛwɔ deɛ ne ɔno ankasa frɛ no ɔbɔ mpaeɛ no a nneɛma nkɔ yie no ɔfa baabi deɛ ne ɔyɛ papa no ano wɔ so wɔtwɛn awurade anim fi sɛ job eh, david aka kyerɛ ɛnwom eh, aduanan no wɔ so wɔtwɛn nam twɛn awurade na ɔyɛ aso ma me ɔtie me mpaebɔ ne me nkoto serɛ so ka yɛtwɛn awurade anka awurade bɛboa yɛ ana yɛsɛ yɛto yɛ ho ntɛm anya Enti me, mankɔfa baabi a amfa tumi bi ammata ho a nnipa mma, efisɛ na ɛma pɛ nsenkyerɛnne. Enti ɛsɛ sɛ yɛn so yɛbɛbɛ. Wosusu sɛ,
ɛɛ, menkae sɛ Ghana media, yɛama kwan ama nnipa binom te TV so. Ɛnnɛ koraa no, wobra no wɔ TV station wei a, na ɔno ankasa kɔbue ne deɛ a obi tumi ka sɛ, ɛɛ. Obi kyɛ lotto number. Obi nso se fa sika bɛgye sika. Ɛno nso ka ho a nipakuma dɔɔso no anaa? Aane.
Mo mo ka ho nsɛntwerɛfoɔ no, mo di mo apotee paa. Sɛ mo na mo hoahoa asɔfoɔ yi ma na ɛba saa. So ho? Mo na mo hoahoa. Nokorɛ no, wo ba yi, ebi koraa na mewɔ kakra bi wɔ me ho a, me, wo yɛ me interview wie a, mede bɛma woɔ. Nti wo bae wobɛhunu bɔne no wonka so ho wo sika sua w'asɛm sua nti momo na moama bɔne no adɔɔso kɛseɛ na nka adeɛ no ɛreba no ana mosɔ ano a anka ɛnkɔba saa ɛnyɛ media fo yɛ na motena radio so ɛyɛ advert ma akɔnfo yɛ ne ayi ɛɛ malamfo yɛ ɔmo ɛyɛ ayi saa loto nneɛma nneɛma yi ɛɛ Papa, Mara, mebɔ wɔ papa.
Aduane a wɔamɛto wɔn maame gya ho. Aduane a wɔamɛto wɔn na wɔn maame gya ho yɛni. Yɛni.
Malamfoɔ no wɔ hɔ. But nso yɛasɔfoɔ yi a yɛ yɛ bɔ tae ekita bible sɛ wɔn ka nyame asɛm. Ebi kyɛ woto na mo. Ebi kura predicte bet. Nso wɔn yɛ asɔfoɔ akɛseɛ paa. Ano na mɛkyerɛ ɔsɛ.

Wo de ataadeɛ no pue firi abɔnten a woreba no nti me wo na so woanhunu sɛ w'ataadeɛ no ɛreti a nti wo bɛto ɔsɔfo no Nyankopɔn nipa no nti wanhunu sɛ w'ataadeɛ no a ɛhyɛ wo no nyɛ papa na ɔwɔ sɛ wɔfrɛ no ɔka ho asɛm kyerɛ wo. Nti na kyɛ sɛ asɔfo hunu. Asɔfoɔ no nya yɛwɔ deɛ Nyankopɔn afrɛ no ɛne ɛwɔ deɛ ɔno afrɛ no ho. Deɛ wafrɛ no ho no de yɛ business. Wɔn deɛ sɛ business na ɔyɛ Nyan Nyankopɔn frɛ no nti ɔno deɛ ɔpɛ no sɛ obi tumi ka sɛ mekɔ nipa so mɛsɛ hɔ na obi atia no nanso sɛ ei Ɛse nneɛma a wɔyɛ wɔ se medɛ medaa se mɛkɔ na me ho atɔ me. Enti mo a mo kɔ no ne yɛn a yɛn nso yɛte hɔ no yɛn yɛn ama yɛn ho kwaa na yɛto agu mu saa. Ana bɔne no dɔɔso. Enti ma mema quotation bi wɔ Tesalonikafo nwoma a ɛtɔ so mmienu ti nkron no nkyekyɛmu a ɛyɛ baako ɛkron no. Wɔse ɔno na ne ba no, tie no yio, wɔka ɛfa adiyifoɔ atorofoɔ ne asɔfoɔ atorofoɔ ho. Ɔno na ne ba no ɔba na Satan adwumayɔ so Atorɔ nkyerɛkyerɛ ne nsɛnkyerɛnne ne ahodwiradeɛ mu. Ah, mehwɛ TV na obi ɛsɛ ɔyɛ akyakya. Sɔfo de ne nsa bɔ n'ahama akyakya no, instant akɔ. Mmerɛ bi na mo akra radio gold, meti ayi radio no saa na sɔfo no pirikyi a ana wabie phone line ato mu na ɔso wɔ awɔ ha ɔfa bra. Ana koa bi frɛ yɛ, ana ɔso han ne ɛha no. Nna sɔfo no sɛ ɔmfa ne nsa nto hɛnia no so. Sɔfo no de ɔtse sidi ohoo, nna nyimpa no so wɔ ne fie, minyim beebi a nna ɔwɔ. Ana sɔfo no se mebɔ mpae ama wo. Ɔbɔɔ mpae na obi se ne deɛ kɔ. Obi nso so frɛɛ ɔno nso so the same hɛnia korɔ no a. Sɔfo no bɔɔ mpae, ɔbusaa no sɛ kɔ, ɔse nkɔɔe. Ɔse saa faa nsa to so. na wasan abɔ mpaeɛ ɛkɔ wɔsen kɔe wɔso wakɔ ɛwo ne gyidie nti deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔse sɛ mebɔ mpaeɛ na sɛ ankɔ amfrɛ m biom nti taataa ma ɔbɔ mpaeɛ no a ɔbusa no ɛkɔ afei na akoa no ɔpɛ sɛ wɔprovu biribi ma no hu sɛ adeɛ no kɔ saa na nka obi a Wo wɔ yareɛ na kɛkɔ a wo kɔ wo kɔ hospital me agye wo sɛ thousand na obi de bɛɛ two seconds abɔ mpa yɛ amadeɛ no kɔ a nka na se da ni. Papa nsɛ kyerɛnee wɔ hɔ saa instant miracle ɛsɛ sɛ yɛ brɛ. Yesu Kristo nko ara na ɔyɛ bi. Saa.
Ɛno nti na Yesu kaa sɛ adeɛ wei deɛ na de ba no gye sɛ mmuadadie ne akɔnkye. Nti no wɔ ɔka de akyerɛ sɛ wɔno no akyi no. Wontumi nnyina hɔnom ara nka nkyerɛ sɛ obi abubu wɔ hanom ara na wasɔ mu sɛ yɛgyina hɔ. Ɛnti na Yesu, hwɛ Yesu na ɔkasa wɔ Bible ase. Adeɛ wei no n'akyi no gye sɛ na na wonkenkaa Bible no ntee sɛ yɛde bubuani bi kɔtoo asuafoɔ no anim. Na Yesu na ɔsɔ mu gyidi ahwɛ. Na ɔno ɔkaa saa asɛm. Nti wɔn kɔɔɛ no, ana wɔn abɔ mpaeɛ ama no aa, na Peter no ne Yesu no ananam wɔn nti, na tumi no ne wɔn nkyɛn. Nso wɔn bɔ mpaeɛ no, bubuani no antumi ansɔre anante. Nti Yesu baeɛ no ana ɔbɛteatea no, ɔsɛ, bubuani sɔre nante. Wɔn sɛ, ah, Rabi, yɛde akɔdaa no firi anɔpa tutuutu na wɔn de no bɛtoo yɛn. Ana yɛabɔ mpaeɛ saa, na ɔsɛ, nnɛ maa mo ne gyi deɛ mentena mo nkyɛn kɔsi da bɛ. Nti ɔka wieɛ no, na ɔsɛ, wei deɛ, na de baa no gye sɛ mmuadadie ana akɔnkye. Enti sɔfo bi se, Yɛde obi a krepɔ bi aba, na ɛna no nko ara, wabɔ mpaeɛ no ara na o, ebi koraa no wayɛ bɔne. Gye sɛ ɔpae mu ka ne bɔne. Gye sɛ ɔpae mu ka ne bɔne ansa na Awurade de ahyɛ no. Nti Yesu ɔsan yare a na ɔka se, wɔse, Kɔ, mede wo bɔne akyɛ wo. Menkɔ yi bio. Nyɛ saa. Aha. Enti sɛ ɛnnɛ sɛ saa nneɛma no, saa nsɛnkyerɛnne no esisi no, me mmom deɛ, me according to Bible no a me menim no no, anaa deɛ kakra a masua no,

Eti sɛsi a mpaboa pɛ sɛ mete ase sɛ instant miracle ni hɔ. Ɛɛ kwan bi so no Nyankopɔn no ɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn na ntaa nsi wɔ yɛ pɛn so. Nti na ano ti na maka kyerɛ sɛ Yesu se adeɛ wei ne deɛ na de ban ɛna ebi wɔ hɔ nom nso so ɛyɛ na yɛ futu. So sɛ wo ho bɛtɔ wo paa, wobɛnya kunu paa no ma ɛntu fo a ma woansakyera w'adwene wonyɛ kunu. Ebi koraa na wokyerɛ sɛ obi kunu. Waa wonim pefee sɛ aberante yi a wodi n'akyi yi, oyi obi ɛka sɛ obi kunu. Ana asɛm ebi taa ba m'anim, wɔpɛ bɛrima bi a manya no. Ana nso wonya no sɛsɛ, bɛrima na ɛsɛ yɛnya no saa. Ana asɛm mmɔ mpa yɛ ma bɛrima bi a wanya no. Na mabɔ mpaeɛ no na metuu fo. Mɛka Nyankopɔn asɛm akyerɛ wo sɛ Awurade so ɔkyiri bɔne o na ɔne abɔnefoɔ ntena. Na wofiri bɔne mu a a obi akɔyi nyensa agu wɔ ba a mɔma yɛn da Nyame ase oyi na adɔɛ hɔ daa amen na ano yare bi ɛtɔɔ me so yɛ fun yadeɛ na ɛso na noto mogya ne ntwae ɔkɔyi wanyam ana wakɔyi ato agu ana ɔno korɔ no asa aba sɛ saa abɔ mpaeɛ ma no na ɔnya ba ɛbɛrɛ na ɔnya ba Ɔnsɛ sɛ wopae mu na ka bɔne. Wopopo w'akoma nu wo ho wɔ deɛ woyɛeɛ no ho ansa na Awurade Nyankopɔn ahu mmɔbɔ ayɛ nsɛnkyerɛnne bi wɔ w'abrabɔ mu. Hmm.
Eh, yɛsua adeɛ na yɛgu so nso sua adeɛ papa nti na mmabunu a yɛaba no yɛabrabɔ a yɛwɔ mu asɛ yɛpɛ ntɛm Anya yɛn ho ntɛm dodo. Nti obi abaayewa koraa na nka ɔwɔ saa na aberanteɛ koraa ɔwɔ sɛ ɔsua sɛbi ɔnyɛ sukuu nko ara mm. medeɛ menyi nsan mu deɛ menim sɛ nyɛ sukuu nko ara na ɛkɔ deɛ yi ɛti nka nsaano dwuma bi a anaa biribi a ɔsɛ daabi Me deɛ mepɛ no ntɛntɛm. Ɛno no, ɛno nso ka ho. Ɛna nnipakum no adɔɔso no anaa? Anaasɛ nnipakum no deɛ maka kyerɛ wo sɛ. Nti ɛno no yɛmfa sɛ yɛtwerɛ no nko ara nti? Dabi o, mekyerɛ wo sɛ Awurade ahyɛ yɛn nkɔm sɛ, Mmerɛ no bɛkɔ awieeɛ a, tie me kasa no a madi kan aka no. Mama quotation no sɛ Timoteo nwoma a ɛtɔ so mmienu, ɛti mmiɛnsa no nkyekyɛmu baako. Wɔse nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ. Yɛka sɛ obi pɛ ne ho a, sɛn na ade kyerɛ? Obi pɛ ne ho a, ɔpɛ sɛ onya ne biribiara. Enti sɛ wɔgye thousand a, ɛnɛ wɔpɛ sɛ wɔnya bɛyɛ sɛ ten thousand. Ten thousand. Ɛkwan bɛn na wɔfa so bɛnya ten thousand? Nti wo nsusu sɛ wɔbɛfa wo de aka kofi. Ɛnɛ yɛnkɔ yɛ ministers ɛne hmm. eh, chief directors so Yɛsɔre ara na yɛbɔ abae no akyi na wɔn a wɔtete tete ayi no nso so ɛ? Enti ɔkyena wo ne no anaa wo ne no nyinaa na na ɛwɔ adwuma koro mu, adwuma baako, the same position. Ebi a wo wɔ Kumasi, me nso me wɔ Kumawu. Ayi korɔ no a, rank korɔ no a ɛkuta no, ɛno ara bi na me nso so meyɛ. Na ade wanya ho anaa wasisi adan. Enti obiara bɛhunu me sɛ meyɛ Kohwini. Ɛfiri sɛ me ne wo nyinaa the same rank, yɛgye akatua pɛ. Adɛn nti na Wɔdaa bɛyɛ sɛ nnan, na me dɛ baako pɛ koraa menntumi nsi bi, ntsi me dɛ m'ekokorini sɛdeɛ nyɛ a ntsi menntumi nso nnsi daa baako. Ebia na mesuro me ho, efirisɛ hundred no, anaa ten no, metumi de zaros no bɛyɛ mmiɛnsa, mmienu ka ho ma no kɔyɛ thousand. So ho? Ɛma no de gu mu he. Enti wɔse nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ, sikaniberefoɔ. Nna madi kan akyerɛ wo sɛ sikaniberɛ no, ɛsiane sɛ wei me mate na ne fie ni, me maame ni. Me ne no na ɛkɔɔ sukuu, mehyɛɛ sukuu ase, yɛhyɛɛ sukuu ase 75 ɛna yɛwie 85. Ɛna Nyankopɔn yɛɛ no adom, ɛna obie kwaa maa no, ɛna wasi fie kakrakaa bi asi hɔ. Ɛnti.

Ɔno nso bɛba na me nso masi efie bi sei anaa masi deɛ ɛkyɛn no sei a, na bi a wɔbɛbu sɛ ah na Kwame ɛne ne tete yɛ yɛ ho sɛ yɛ deɛ sɛ yɛ pii kwan anaa wɔnyɛ gold bi anaa na so ɔho ah afei na ho sɛ na kɔhye na yi bi ɛɛba afei na na nipa bi wusabisa bi nti kwan no a nipa no fa so ɔnyɛ sika no ɔde yɛ akɛsesɛm no yɛ a ne yɛ nhwehwɛ hɔ na mmom sɛ wo yɛbɛhoɔhoa wo ara sɛ wote sei wote sei no no nko ara na ɛyɛ Nti dodoɔ no ara san kɔ akɔ gyina asɔfoɔ no so. So ho? Bɔne no a na kane no ara woka sɛ na ɛnnɔɔso no, a na yɛhunu hann no, yɛn nyinaa ɛ, about bɛyɛ 95 percent yɛ anya, ɛ, Kristofoɔ. Ɛna bɔne no kɔ ara na ɛkɔ so. So ho? Nti ɛmu bɛyɛ 5 percent no, five no koraa titirimu a, ɛ, abosonsfoɔ bɛfa bi. Wɔn a wɔnkɔ asɔre koraa bɛfa bi. Ana abosonsomfoɔ so bɛfa bi? Enti bɔne na ɛkɔ so hwan na ɛyɛ? Nye yɛyɛ Kristofo yi, nye na ɛsɛ yɛhunu hann. Asɔfoɔ no nto wɔn bo ase nkyerɛkyerɛ, na mmom deɛ sɔfo no ɔno income na ɛba hɔ no na ɔde ehia no o.
Asɔfo no nto wɔn bo nkyerɛkyerɛ. Enti maame maa quotation bi na da bɛ mefa me na ɛyɛ ne ntwa to. Ɛna ano mebɛda mpaabɔ bi ana Yehowa ma no quotation bi wɔ Ezekiel chapter 34. Mentoo me bo ase nkenkaan ho, na kakra a maka no nti, wɔse me ne asɔfoɔ no anya ɔham, Awurade Nyankopɔn anom asɛm nie. Ɛfiri sɛ asɔfoɔ no nyɛ nnwankuo no, na mmom waa no ara na wɔyɛɛ wɔn ho, na wɔsaa de di nnwaa no ho nom nnwaa no sradeɛ, na nnwaa no wedeɛ no na wɔde apempam ntaadeɛ de ahyɛ na wɔayɛ totwetotwe. Mepakyɛ wo, wokaa Hesekiel chapter 34 a. Ɛna ano Friday yɛn bɛda ha bɛbɔ mpae na ehu ade saa quotation ma. Wakyɛ hɔ bie kaakaa maame anka bɛyɛ me dɛ paa. Nti wɔ se Ezekiel chapter thirty four verse one going. Awurade se wɔne asɔfoɔ no anya wɔ ham. Efisɛ deɛ wo sɔfoɔ deɛ wogyina wo sɛ Yesu Kristo nsi anaa mu. Ɛno nti na Paul sɛ monhwɛ me na monsua me sɛdeɛ mehwɛ Kristo sua no no. Ephesians chapter 4 verse 17 going wɔ se na yɛn deɛ yɛn nsua kristo saa firi sɛ wɔamfa ankyerɛkyerɛ yɛ saa so ho enti nka sɔfo no asɛdeɛ ne sɛ ɛkwan a wɔnam so a ɛnyɛ no no watenetene na wo koraa wokɔnya sika wɔ ho yɛne wote yɛ sɛ wɔnyɛ adwuma yɛbɔ fɔre a waba bɛyi wa ayi ɛbɛyɛ sɛ yɛka sɛ 10000 na ade aba bɛtom Nka sɔfo no ɔpɛ ne yie paa ɔwɔ sɛ wɔfrɛ ɔbɛ fitiri baabi ah na sɛ yɛte ha wonyɛ adwuma ana wakoto obi da ase ana wato ahum wanya gold bi a so nti asɔfo no yɛɛ wɔn mo ankasa ho na emu wɔn nyɛɛ yɛn ɛna wɔn agya yɛn nti woto aso kɔ a wɔse na ama nnwan no awowɔ ntwɛtwɛdɛ te sɛ nnwankuo bi a wɔnni hwɛsofoɔ mewa no nso sɛ yɛwɔ sɔfo a yɛhyɛ wɔn ase o Ɔnkyerɛkyerɛ yɛn. Wɔmfa Nyankopɔn Asɛm no nkyerɛkyerɛ yɛn. Enti, yɛ obiara tumi bɔ ne bra sɛdeɛ ɔpɛ.
Wɔmfa Nyame Asɛm no nkyerɛkyerɛ yɛn. Enti, yɛbɔ yɛn bra sɛdeɛ yɛpɛ. Awurade nhu yɛn mmɔbɔ na ɔmma yɛn nteaseɛ. Papa, meegyae no nnɛ. Ba sɛ biribi kyere m'adwene a, mɛsan atwe apue mu. Medaase sɛ wogyee berɛ na wohwɛeɛ na wotiee fam mu aba. Yɛbɛhyia.